Ulamalar aýdypdyrlar, Bir adam, bir adam, bir adama, Eý, adam, meselen, şu zynany Hudaý haram etýär diýseň, ýa hijapsyz gezmegi Allah Tagala haram etipdir diýseň, ýa hapa toý tutmany Hudaý üçin haram etipdir diýseň, onda-da şol adam öwrülmese şu etjek işinden, Ýaňkyň terjimesi, haşy. Bir adam, Hudaý aýtýar, Şindi ýeňdide öwrülmese, bilginiň diýipdir. Şol adamyň öwünde ýigrimi-otuz däne dag biri-birine şakyrdaşyp, şakyrdaşyp ýaňky adamyň öwünde dursala, onda-da şol adam daglaň aryndan sypar geçer, welin şu zynasyny ýa hapa toýuny ýa bethejaplygyny edip galar şol adam diýipdir. Eger Hudaý aýtýar diýeňde-de öwrülmese, şol adam şo hata iş, şo günä işi etmäne barýarka, öňünden ýigrimi-otuz däne dag çykyp, şakyrdaşyp öňünde durup, Seni biz geçirmeris diýip, dagly dagda şakyrdaşyp dursa öňünde, daglaryň arasyndan sypar geçer, welin şol işi edip galar diýipdir. Emmä şu haty işin edik galar. Şony Hudaý aýtýar diýip tukaň imanly adam öwrülmeli wagty bolýar diýipdir. Heý, bir gün jogap bermelidirsiň-ha diýende, ýaňky adamy gözläň. Özi mübtela adam, ýöne Hudaý Tagalany ýada salanda yzyna öwrülip ömri tünçä baryp bilmändir. Ondan çürim köne türkmen ýene garry türkmeniň näme diýýär, tamam kaka-babalarymyz müň ýyl bäri Hudaýdan gorkmadykdan gork diýipdirler. Hudaýdan gorkmazlykdan gork diýipdirler. Aýtmandyrmy ata-babalarymyz? Aýdypdyrlar. Hudaý Tagalaň ady gelip durka, Ýaradanyň ady gelip durka, ýekän-ýekän jogap bermeliň ady gelip durka, ýene-de bu zatlary bilmerin diýip öz-özüni allaşdyryp palan edip geçirse, ol adamdan gork-aga diýipdir köneler. Bir wagtna bir gowy adam barmyş-da. Ozal bir topar öwlüýä adamla geçipdirle, kän dünýäni innemeýänmişle. Eý, dünýäni kän innäbersek, haramyna-da goşular ýöreris diýip, giriş görmeýänmişlikle. Oňam bir gün muňa bir adam aýdypdyr, Dinini, Hudaý Tagalaň ryzaýatyny kän inläp ýörmeýän adamyň biri aýdypdyr, Wah, seň özüň kän dünýäni inläňak, geňaý seň ýaşaýşyň diýipdir. Şu mahal diýilýän zat-da. Bir adam, meselen, entek bir imanly geziberse, namazyna gatnaberse, daýawrak duruberse, seň özüň daýaw-aý, şi, kän dünýäňi özüň inläňagaý diýilýär-de. Ýaňky adam näme diýipdir? Meňki geň-dä diýipdir. Men-ä dünýäni inläm-ak, seňki beter geň, sen jenneti inlemäni gezipbäň diýipdir. Sen beheşt-ä berk gezipbäň diýipdir. Sen ahyraty-a berk gezipbäň diýipdir. Sen Hudaýyň razyçylygyny-a berk gezipbäň. Meňki-de geň-dä-ki seňkiň ýanyna. Men-ä bir işdäp berk gitmeli dünýäni inläm-ak diýipdir. Inlämde näme, inlemämde näme? Şony inlesemde men-ä berk gitjek, inlemesem-de berk gitjek diýipdir.

Kim mana bemanet, ne surat, ze jaý. Akyl-huşuň bolsa, sen birme sogabyň yzynda gez. Manaň yzynda gez. Hudaý Tagalaň razyçylygynyň yzynda gez, saňa çolaşyp galjak şodur diýipdir. Öýüňdäki käse dekmeçiň, puluň, iýip-içgiň, zadyň namartdyr. Ahyrötege gaşyn gidemizde, öýden-de daşary çykýan däldir bizi ýola salmaga. Öýden-de daşary çykýan nädir? Pulumyz bolsun, güýjümiz bolsun, käse dikmişimiz bolsun, ahyret öýümize gaşyn gidemizde agallam hyýabana gaşyn çykyşmaly biz bilen bile şu zatlamyz. Çykmaýa, gymyldamaýadam duran ýerinden, seň özüň ograt diýýä. Emmä saňa-maňa ýabşyp gitjek zadymyz

Türkmençe bende nädüri düzüp aýdyp gidipdir. Dünýe ahyretiň keşdu karydyr, tohum seçe weri, näge ýatyp sen, heý, ekeran jaýdyr ştaýy diýipdir. Ahyret orak jaýdyr-ha, şumahaly tohumyň sep-de gal, sogabyň et-de gal, ekseň, orarsyň diýýär köneler. Ekseň, orarsyň-ha, dünýe ahyretiň keşdu karydyr, tohum seçe weri, näge ýatyp sen diýip, hezreti Magtymguly şany aýtýar.